Hawa dostlar, bu gün wideo dolaýyn diýdim. Kemaýa bolan ýanyk bir wideo dolaýyn diýdim. Oň üçin planlar aldym, biran planlary maşakda. Odal biraz özüm çig etdim, temliz etdim, örgendim. Örgeninden soňra bulary sizler bilen bu gün näme? Bu teskire.

Dur ýaşyl galam alýas. Ýaşylda eee men 3 böldüm. Eee bu şekilde kamerany biraz seýreýin. Biraz seý şekilde. Eee biraz kamerany uzakrak tartaýyn. Bitinlerim görünsin. Eee men bu ýerde eee 1 böldüm. 2 böldüm 3 böldüm 3 böldüm ikilenjisi möhüm ikilenjisi tesgiräňiziň şu wagtda alaňyza bir x geler x-iň ýüzünde görersiňiz çyzyk bolup durandyr bu gyzyl çyzyk ba gyzyl galamda çyzypdym şoň içinde ýaş bilen alan taryhyny örgeniň alan taryhynam men bir ýerde bitipdim Bernere garaýyn biran wagtda 1384-nji ýylda on üçü segsen dört ýagny bir müň üç ýüz segsen dört ýyl e, ýylynda tesgiri alan e, näçe ýaşynda ýere garaýyn ýigrimi sekiz ýaşynda 28 parsy hatdan elden çykyp barýar. Harçyk şu ýerde bolan üçin iňlis haty öwreniň üçin e, bu parsy dilinde bitýän. Biraz haçyrdýanym, war hata bolmaýyn. Yo bir e, bura böýdi dolan plan biraz kynçylyklar bolup bilýär-de. Näme üçin e, durus maglumat bereýin diýen. Hem kamera garaýan bu tarapda wideolara, şey görünýär hene. Indi muny nädip örgenele köp asan eliňizde maşyn asap bawsa bir müň üç ýüz segsen dörtden map ýigrimi sekiz edersiňiz bu tezkiräňizde bitikli bol alan taryh siz ýigrimi sekiz ýaşyňyzda bir müň üç ýüz segsen dört ýylynda bu tezkiräni alan ekeniňiz siz mundan map etýos bu şekilde

Bir müň üç ýüz elli altynjy ýylynda alan bul. Birinjisini tapdyk bu ýerden. Bul mundan kemdir. 1380 80 diýen 1356. Muny tapdyk. Bu ýerdäki şu wagtdakile bu ýyl iki müň on toguzda näçe şu wagty muny siz da nawada haf diýip bilesiňiz bir müň üç ýüz togsan ýedilenji ýylda bu taryhda siz dogum taryhyňyz bul muny örgendiňiz Ýan bolsa eger muny bilýän bolsaňyz dogum taryhyňyzy bilýän bolsaňyz näçe ýaşyňyzda bu şekilde muny men muny bir ýere getirdim muny hem bir ýere getireýin 13 56 56 biraz

Iň başdan bile. Indi muny miladiýa öwürmek üçin bernamalar bar. Bernamalardan öwrüp bilersiňiz miladyny. Köp ýagşy edip öwrüp bilersiňiz miladi şekilde bernamalar bar. Bernamalar köp juda juda Siz hem ýaşyňyzy örgendiňiz bu ýerde 41 ýaşyňyzdasyňyz. Hem-de Muny görgendiňiz bu şekilde 56 56 lenji ýylda. Muny şuny bellemek gerek, şuny tapmak gerekdi. Köp neferler e, şu tezkiräň ýüzündäki e, dogum taryhy diýip pikir etýärler. Meniň ýana dünýä gelen taryhym diýip söz çoklaýar. Bu da bu alan 28 ýaşyňyzda bu tezkiräni alansyňyz diýip bitýär. Afganistanda günler bitilen ýok, gün aýlar bitilen ýok. Onuň üçin şu wagtda Bir müň üç ýüz elli alty lenjini tapdyk. Indi muny şunuň bilen şu şunuň bilen indi miladini öwren. Miladini bolsa bernamada öwren. Munda bu ýerde öwrüp otursaň bolar da. Dünýä günme-günden teknologiýa öňe gidip barýar, günme-günden işlerimiz golaý bolup barýar. Oň üçin bernama bar. O bernama menem hemişe telefonumda bar. Köp wagtdan bary bar men oň reklamyny berem ýokda iş işi ýagşy iş berýän üçin men ony aýtýan. Üç böldüm. Üç bölüp ahyrda bu şekilde etdim. Ondan soňam munuň bilen mil Şemsi bilen Miladini tapjak bolýan. Miladi bilen Şemsini garşy durýan ýana köp bilýän dostlar Şemsi Afganistan bu şekilde Miladi ýani inglisi şekilinde. Ho, iki müň on dokuzynjy ýyl. Togsan ýedilenji ýyl. Men bu ýylyny dolup otyryn bu bu ýylda. Indi bernamanyň içine girýäs. Bernamadan soň göräs bernamalaryň içine, telefonyň içinden dolan bernamany. Onam görüň. Ondan soň dogum taryňyzy goýardym, aýtjak geplerim bar diýipdim ahyrynda. Bu wideo bernamany aýdan diýipdim, bernamany ahyra goýdum. Baris telefon içine geçýäs. Hawa dostlar, e, meniň kamerany hem açdym. Biraz görüň ahyrynda. E, bu ýerden e, Tebdili taryh diýen bir bernama bar. Buny Pli. Google Play Store'dan tap bilersiňiz. Android'da ba Android'da bar. Eee, iPhone'larda barmy ýokmy ony bilmeýän. Eee, e, bu şekilde aşakda biraz köp eee, köp çykýar. Ama iň ýokardaky şol egsini belersiňiz. Bakşalaram bar. Eee, Ama men muny biraz örgençdim. Örgençen närsäňiz ýagşy bolýar. Eee, men munda eee, Taryhlary tebdil etýän, ýagny ýaşlary miladyda bilýän, miladyny iňlis şemside bilýän. Muny açarys bernamany. Meň eksim köp ketdi geldi bu ýerde. Muny men kiçeltdireýin dostlar. Ýerden kiçeltdirip bu şekilde goýaýyn. Telefon içinde dolýan-da. Bu şekilde. Saçlarym daraýyn. Saçlarym harap. Öz ornuna göberýäs. Gel gel sizlere video dolaýyn diýdim. Özüme garaşmak ýany araýyş etmäp ýany bilen videolar dolaýyn diýdim. Ýekşenbe günler bekar bolýan, bagşy günler okuw okuýan, ders okuýan. Ders bilen, şöyle närseler bilen baý ýany. Ho, köp gepi tutmaýyn berden. Berden Taryh şu wagtda Şemside du. Indi Şemside ozalaýtdyga bile Şemsini bilmek gerek diýdik dogum taryhymyz. Bul şu taryhda. Men şu gün dolup otyryn, şu gün taryhy otomatik gelýär. Muny öwürmeli bolýan birden, birden öwrüp bilýärsiň. Näçe öwürmeltik ozalky näçeti? Bir müň üç ýüz elli alty lenjiti. Şemside. Birden aşakladyp tapalmaly bolýas birden. 56 tapdyk 56 etdik bir gün taryhyny bolsa özüňiz etmeli bolýarsyňyz gün taryhyny özüňiz e, tapmaly bolýarsyňyz ama maňa e, sizlere aýtjagym e, ondan näme diýýär Eger okaýan okuw okaýan oglanlar üçin ondan e, sekizden ýokary bolmasa, ýagny onunjy aýyň sekizinji şemsi taryhynda e, mundan ýokary bolmasyňyz, okaýan oglanlar bolsa, mysal näme diýeýin, ýaşlary Okuky täze okuky ýönoglanlar bolsa köp ýaşyna bir ýerde ýaşynam dogum taryhynam bilen ýok bolsa kaýsy taryhda bilinen ýok bolsa oň üçin bir ýerde Afganistanda bilýosiňiz teskerede sada ýylyňyzy bitýo dogum taryhyňyzy dogan onyňyzy aýyňyzy özüňiz taparsyňyz diýip teskerede ýok şu mahal inşallah olam gelejekde bolar oň üçin dünýä gelen çagalaň hemmesine taryhyny bitiň bir ýere köp bir Gelejekde olaram bir bilsinler dogum taryhyny kaýsy günde dogulanyny. Bulam tüm türkmenlere meniň mesajym. Bu ýerden Ýanym eger ýaşyňyzy biraz orakom etýoda näme diýin. Eger siz iki müň ýigrimi njide okaýjak bolsaňyz, mysal, näme diýen, ýigrimi ýaşyňyzda ýa ýigrimi bäş ýaşyňyzda diýýär, bir programma halas edebilersiň diýýär. Ýigrimi alty ýaşda bolsaň, halas edebilmeýäň diýse, şu bir ýyl ortada size kemaý edebiler. Eger bir ýyl yza galan planňyz, bir an programlara ýetişebilersiňiz. Eger ýylyňyz mälim da bolsa. Okýan oglana buna köp düşünersiňiz. Muny öwürdim, onunjany sekize etdim. Milady aşakda awtomatik öwürde awtomatik bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedilenji milady ýylda dünýä gelen on ikilenji aýyň ýigrimi toguzlanjysynda biraz ýaşly bolubilersiňiz oň üçin okuw okuýan oglan üçin aýtdym gördiň on iki ýigrimi dokuz etdim bu ýerde biraz gapalary çalyşdyrdyk diýýär türkleň şekildi keleli işletmeli diýýär ýalňyşsa aýtýarsyňyz men Iňlis taryhyny bilýän, bir müň dokuz ýüz togsan ýedilenji ýylyň, bir müň dokuz ýüz togsan ýedi ekende, on ikilenji aýyň ýigrimi dokuzy. Muny näme etýos? Satymyňa gelýos. Bu ýerden ýokardan gelýosda muny miladiýa öwürýäs şu wagtda. Indi miladi boldy bu ýerde. Miladyn näçede 1000 Ýadyňyzdamy, ýaňy gördüňiz dämi, bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedidi. Muny tapaly birden. Wideolarymy köp ýany düşündirjek edip sada sadarak edip dolýan dostlar. Onuň üçin biran nepeler görüp köp peýam etýolar. Wideolaryny görüp tekrar tekrar bir gep biran gepler aýtýosyň äli diýip. Ýani bul türkmeniň adyny ýere urduň diýip. Böyle böyle nepeler bar. Bu ýerdäki ördäk dostlar aýtýan. Sileri bara Gurakdan ýene peýam atmaň. Boş-boşuna peýam atmaň, peýamyňyza jogap bermeň. Oň üçin men bu ýerde sada-sada edip aýtmasam, Hiý, böle, böle, böle diýip aýtsam hiç kim düşünmeýär. Men bu ýerde bir çopanam görse düşsün diýendir, bir çopan adam bolsam şuny görsün, bilsin diýen. Şoň şeýle sada-sada tekrar-tekrar aýt diýen. Oň üçin hapa bolmasyn biran okýan oglana ba, Aly näme üçin böle-böle gepleýärsiň diýip. Ojal

Şemsi göreli. Ee, Şemsi taryhyny görsek bu ýerde bu şekilde geldi. Gara tutdukmy bu ýerden? 1997-nji 77 tä 97 diýipdir men.

Hah, seýil boldy bu ýerden. Şemsi Taryh. Men aýtdym, näme üçin bir müň üç ýüz elli alty gelen ýok diýip aýtýonda, men aýtdym, näme men galada aýtdym ýa. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedi aýtdym, ýetmiş ýedi ekende. Oň üçin ýaňkyny togsan ýedi taýlamaýarsyňyz. Bu şekilde biran ýerini hata etseňiz, hemişe hata düşünersiňiz. Men näme üçin ozalkyny pikir etdim, bir müň üç ýüz elli altyny belledim. Şynt, şy çykmasa men bul işlerim galat. Oň üçin berdim galat ýapsaňyz nirde pikir etýän men şonda pikir etýotym bir müň üç ýüz elli alty lenji näme üçin gelen ýok ýane sekiz lenjisi näme üçin gelen ýok diýip on lenji aýyň sekizi näme üçin gelen ýok diýip muny pikir etýän bir de ýaşy näçe diýýär kyrk bir ýaşynda diýýär kyrk bir ýaşynda ýigrimi sekiz

Hemişe dostlarymyz şat bolsun hemişe hemişe taryhyňyzy dogum taryhyňyzy bitiň bitiň bitiň dünýä gelen çagalaň taryhyny bitiň kaýys sagatda gelenden bitseňiz ýagşy bolar ony bitip biran ýerlere alyp goýuň biran ekslere birden eks aldyryň ýa eks bolar ýa zat bolar ýeňsesini bitip goýuň oň üçin köp möhümdir taryh dogum taryhyny bilmek gerek näçe Näçenenji günde bolanymyz-ä? Biler-ä Apganistan türkmenimiz dogum taryhdy gutlamyz ýokda. Gutlamasakda dogum taryhyňyzy bilsek ýagşy bolar. Sag boluň saglykda ýaşaň hemişe kamýapda boluň hiç wagt öňe giders dawam diýo dawam ýana pes etmek ýok bizlerden bu Ali Kerim Türkmen Hudaýaryňyz sag boluň şöde Hudaýaryň etlesem hiç bolan ýok.